ase naye inga komokora interview ofisi yaye. Agoteba ng'a nyaribo abwo ne ekiama kiaye kia UPA basoe Jubilee bakore nomination ere free and fair oyokobua abe flag bearer abe egavana ya Matiang'i. Nkagerete ng'a eki na egento akwanete sana kia oboremu. Nabo ebenta koba igo, gekogera ase ekio togotwara ebiama ikomi gusii. bionsi pi bigende ekero gi'ekemo, omogabani noyomo ochia koba. Ase ki? Tiga bonsi pi babune ebiama biabo, basoe Jubilee, gose matiang'i atebe tari Jubilee, tosoe UPA twensi. Gekogera, nchera teiyo toratware chigabana isano chionsi matiang'i chigotogia, na matiang'i aganeti eyemo yoka. Eki gekogera, oyonto o Yudia arasobe asoe abe egavana mapema sana. Gekora chikura chia amatiangi chionsi pi chikobaganwa enke enke enke enke enke, enyarekane ng'a UP Yudia yanyorire ekerogo giachire na kerokio. Igo totarendeti gusii rutwe ng'onyora are ebirogo ebinge ase engencho yaki ebiama ebinge. Igo ntete gotenena Rama a hundred percent, ng'a onye omonto kaganeti koboria obogavana Nyamira, obwe MP, oboseneta, tose mchujo. Twensi pi, tosoe mochiucha, ng'a bono onye gintaete koboria obogavana, ingosoa Jubilee. Riria nasoire Jubilee, ng'ende nomination, korwa nomination mbu gose mbwe. Ekero tonyore omonto oyomo, ki tokoenda towards twenty twenty seven, itobwate etimu already matiang'i tomaete ng'a eye nere tochi kobeka igaa na igaa. Baria bakoira bakore eke na eke, simple and clear. Simple and clear. Abagusii baminto mwensi ase more, ogosaba nkoria ng'a torusie confusion gusii yaito, ng'a goika eballot tobwate UPA, eke nekiamatiang'i, toika Jubilee, eke nekiamatiang'i. togoika KCC Congress ekia amatiang'i, togoika PDP ekia amatiang'i, gose rende PLP ekia amatiang'i, ntogotwara confusion of that kind. Gaki omong'ina obwate emiaka seventy agochia koira chinsa chionsi pi ase akorigia egavana, totaete korora riruma igoro mpaka nse. Kai omong'ina agochia korusia chinsa echio chionsi, matiang'i ngosoa are atebe twamotebirie etuto etwa. Kegoika nsa iga twaimokirie twachakire gochengia ebinto ng'a totagete ebiya amao ao ao ao. Unless Matiang'i ochenchire ekiama, atebe ng'a UPA, KSC gose PDP, tiga twensi pi tosoe Jubilee. Totige koeta confusion, twake ekare embariri. Ekare embariri mpaka bono nigo tokogamba Jubilee teraba marketed gose ebi neberenta gokorwa. Ase engencho ebiama ebi binde mbitagete amang'ana ayio akorekane. Kera omonto atete abere ase are, baria ba UDA babere ase bare, baria UPA babe oo. Kera omonto atete ekiama kiaye, eyi ne enyandamwamu totaganeti gusii. Onye nyariboka aroche nomuya are, akorere egasi, ase eye nomination ya Jubilee, abanto batebe omogaka okore egasi engiya, bamochore. Onye chanua aroche ng'a nabete korwa nako narokwa, aimoke ache ase Jubilee ase nomination. Onye Ben momanyi karoche ng'a obeire are waipa ase Jubilee and nomination. Onye Suanya karoche ng'a naisaine korwa bogetutu koboria obogavana, arung'umbwe asare ache aborie obogavana, ekiagera tomanyeti naki twensi pi nabo tore ase ayemo. Egento gioka toigete togokora na ekemo, na ogochora epresident, tochore korwa igoro mpaka nse esuti. Eyio ere Jubilee riruma. Lakini tokogenda ne confusion ekero omonto agochia ekiama kiaye, ebiama ngosokigwa bire ebinge, bitebe nebia matiang'i, lakini ebia Ruto bichore abanto korwa oo, mambia abanto bare state house, baikaranse bakunywe echae bagotosekerera. Ntobase gwancha gwatananwa nebiama. gusii. Bono naki nare gokandere Timoti bosii ere ng'a yaye omogaka, onye koroche ng'a noisaine, ntogotwara ere ribere ng'a naye bono ngotiye more matiang'i. Kera ndasoa Jubilii, inchuo gusii, kende engiya otateba ng'a nekiama okoreta, inchuo gusii. Soa gusii igaa igaa, bwata ase abande bare Jubilii, bono onye mwaroche Jubilii twatigeirwe omanyete na Abaikuyu. Naroche Jeremia kioni agateba ng'a Jubilii kiabeire ekiama kia abagusii. Bono ki kiabeire ekiabagusii? Naintwe abagusii nigo tochia korosia ebiama binde, ngai torochie. ngeitoroche. Igo are amambuya agokwana. Esababu ngokwana nabo igo neke, tegera Anthony kibagenda ebinto agoteba igaa. Anthony kibagenda agotea ng'a UPA ene ya oimati ang'e, na eki kende kegocha oimati ang'e, na ekende boigo. Bono Abanto barame matiang'i nebiama biabo, bamochaye, mbare nemekutano yaye, mbakora kende, batige goikara ase ebiama ne ebiamatiang'i. Togoika rero etebe tochake korigia oyo omatiang'i norori. We can't accept that. Kibagenda you've said so many things bire ebiya lakini eke ekero kiaya, tiga omonto onye kare ase matiang'i asoe okimocha, tomanye ng'a twasoire aa ase matiang'i Jubilee tomosugume. Nchera teiyo matiang'i aragende abe igoro aria, tokorigia abana chama abanto bare Jubilee bachorere abagambi.

Ntogochaka gotwara econfusion ng'a aye karanchwa, aye gende gochia, aye karanchwa, aye gende gochia. Chinsemo nchireo totagani confusion buna gusii. Kisii county na Nyamira tiga totware ekemo ekemo. Ogoetana noko twe tore naki abande gochia, abande gochia, tekonyarekana, tekonyarekana. Eye ne confusion to create. Onye nabo igo riria ore bogetutwe, tware ekema kiaye. notimokera ango ekiaye, bwesimokera ango ekiaye, ng'ai okomanyera amatiang'i aberete? Naki oteba omong'ina ng'a genda aria akorente ekebariri beka, omonto amanye gocha na ekiama kiaye ekara nere na embariri amobekere atigie amatiang'i, ime onyore ng'a oakire ruto chikura. Tokore egosori buna abagusii, twesoki. Igo tobwate ebiongozi buna bagotea abwo abarama that is a powerful statement ekero nare komoaka interview that's one thing that I liked about the interview aye goteba ng'a tiga abanto basoe mochujo ere nakorwa obwatereire good example ngokora are egasi ende obwatereire nakorwa ng'a ki aria Jubilee Nakuru town west bono ekero abwaterire aria abande bakore boigo chinsemo chiabo lakini enchera egoto to confuse iga more especially chisenator na chi MP na chigavana amang'ana aye tiga asire. Onye togosoa Jubili, tosoe twensi, onye togosoka, tosoke twensi, matiang'i atorokie ase togochi gocha. Ntogoteba ng'a matiang'i emonogerio yaito, matiang'i nere ekiongozi giaito, matiang'i tabore etebe, kagoto totesoa Jubili, yaya ekero atigwe mogambi, tiga torarosie ekiama kende ochia aa, na eke nkere oo, no, if you guys moganeti matiang'i atware chinguru, mwensi pi, soa Jubili. Naki matiang'i agocha acha kobwate ebiama, oyo UPA obogavana atete, oyo nki esisi egavana atete.